Merħba tfal! Erġajna tqajna għal ktieb ieħor u storja oħra. Illum f'idejja għandi 'l dan il-fenek jiena. Tafu x'jismu dal-fenek? Dal-fenek jismu fenegris. Hu jiġi magħna llum għax għandna l-istorja tiegħu. U peress li kien jaf li għandna l-istorja tiegħu, stieden lill-ħbieb kollha tiegħu ara ġew magħna, ġie Fonzu l-Fenek, ġew it-Tewmin, ġiet iż-Żgħira, ġie kulħadd insomma. Minbarra Fenekan. Lil Fenekan ma ridux jiġi miegħu. Umm. Tgħid għalfejn ma ridux jiġu miegħu il-Fenekani? Ħa naraw daqsxejn, ħa nibdew nħarsu daqsxejn lejn il-ktieb f'idejk Ġulja Lin. X'ismu dan il-ktieb? L-alqa. Fenegris U l-għalqa tal-karrotti? Xi ħobb jiekol il-fenek? Karrotti.
Jħobb ħafna jiekol il-karrotti il-fenek, anka fenek gris tagħna jħobb jiekol il-karrotti. X'qegħdin taraw hawnhekk? Iva, mhux wieħed biss, mela fenek gris huwa hawnhekk, arawh, x'kulur hu fenek gris? Gris. Gris bħal tagħna, u hawnhekk għandna fenek ieħor, x'kulur? Fenek oranġjo, fenek bla. Kannella fl-oranġjo, tajjeb għandna fenek ieħor li ma kienx mistieden hawnhekk magħna. Issa naraw għalfejn ma stidnux. Għax l-għasafar hu kellu parti u kien ħa jiekol il-kotti mal-ħbieb tiegħu u hu Ma rridux għax hu jiekol ħafna karotti, jiekol anke l-għalaq. Tgħid, Jiekol ħafna dan, ma rridx jaqsam miegħu. Issa naraw daqsxejn. Tajjeb, x'għandu f'idu Fenegris? Ħafna karotti. Għandu ħafna karotti f'idejh. Hawnhekk b'ittri iktar żgħar għandna l-isem ta' Jennifer Spagnol. Jennifer Spagnol hija l-awtriċi ta' dan il-ktieb. U kif dejjem nagħmel jiena qabel ma nibda nħares lejn il-ktieb minn ġewwa, ħa nħares fuq wara għax fuq wara għandna il. Ħarsetta. Għandna l-ħarsetta u jiena ħa naqra l-ħarsetta. Fenegriż kien feneg selvaġġ. Jgħix ftit 'il bogħod minn għalqa tal-karrozzi li ma kien jaf biha ħadd ħliefu. Darba waħda, u hu sejjer lura lejn il-bejta tiegħu, iltaqa' ma' fenekan. Dan daħħalha f'rasu li jeħodlu l-karrotti u jiskopri fejn hi l-għalqa. Ftit jirnexxielu jidħaq bih u jsir jaf fejn tinsab l-għalqa tal-karrotti? Umm. Ġieli rajtu xi għalqa tal-karrotti intom? Le, u qatt ma rajna. Intom ġieli rajtu għalqa mimlija karrotti? Bene Gris naħseb ra xi waħda. Tridu nibdew naraw il-ktieb? Tajjeb. Naraw hawnhekk. Reġanna l-Fenegrise b'ħafna karrotti. Ferħan jidher veru għandu ħafna karrotti f'idejh għal qalbu. Fenegris kien fenek selvaġġ jgħix ġo bejta ħarira l bogħod minn għalqa kbira tal-karrotti. Kien joqgħod 'il bogħod minn dil-għalqa? Mhux daqshekk 'il bogħod qalilna, kien joqgħod ħarira 'l bogħod, ftit żgħira 'l bogħod. Mela kien għal qalbu joqgħod hemmhekk tgħid? Kien kuntent li jgħix hemmhekk qrib għalqa tal-karrotti? Naħseb kien jieħu pjaċir għax maġenbu, ftit 'il bogħod minnu kien hemm għalqa bil-karrotti. Naħseb jiena kien għal qalbu ħafna jgħix hemmhekk. X'qed taraw miżrugħ hawnhekk f'din l-għalqa? Jaqbeż għalik jieħu l-karrotti. Hemm ħafna karrotti f'din l-għalqa u kif jidher Fenegris kuntent? Ferħan.
Ħafna ferħan jidher jaqbeż u jogħla qalb dawn il-karrotti. L-għela tiegħu jaqbeż u jdur mal-għalqa għax din kienet tkun dejjem mimlija karrotti lesti biex jittieklu. Żaqq u kienet ta' qalu għall-karrotti, Alla ħarest mis-somlu! Hm, ried jaqsam minn dal-karrotti ma' ħaddieħor? Kollha għalih riedhom, kollha għalih! Alla ħares min imissomlu. Darba waħda, il-fenek qabad karrottu f'idu u beda jgerrmu. Kien tari baqta u niżillu għasel. X'jiġifieri niżillu għasel? Kien tajjeb jew ħażin? Tajjeb ħafna. Niżillu vera tajjeb dan il-karrottu. Beda jaħseb u jara kif se jġorr kemm jista' karrotti oranġjo sbieħ u jleqqu lejn il-bejta tiegħu. Xtaq li meta sid l-għalqa jaqla' l-karrotti biex jeħodhom il-pitkali, hu jkollu biżżejjed karrotti għal żmien twil. Mela x'ried Benegriz? Ried karrotti għal dak il-ħin biss jew ried. iżomm ftit karrotti fil-bejta tiegħu wkoll. Irid iżomm ftit karrotti fil-bejta tiegħu wkoll. Fil-bejta tiegħu, mhux ma kienx kuntent li jiekol dak il-ħin kemm ikollu aptit u jieqaf hemm, le, ried iġorr kemm jista' jkun karrotti miegħu lejn il-bejta. Jagħmel tajjeb taħsbu? Qed jaħseb. Naħsbu li jieħu pjaċir bih fis-sit l-għalqa. Ma naħsibx jiena għax dak li jmur bihom il-pitkali ma rridx illi jkun hemm xi ħadd bħal Fenel Griż joħodlu l-karrotti tiegħu. Hmm. Fejn taħsbu li sejjer hawnhekk? Id-dar tiegħu tajt fil-bejta tiegħu. Dar dawra mal-għalqa u gerrem karrottu wara ieħor sakemm zaqqu ħassa se tixfakka. Imbagħad ħataf kemm karrotti felaħ iżomm u telaq jaqbeż bihom Lejn il-bejta tiegħu. Arawh! Mela jdejh kemm fela, he, bil-karrotti mliehom kemm seta', biex ikun jista' jġorrhom lejn il-bejta tiegħu. Hawnhekk x'taħsbu? Iltaqa' ma' xi ħadd? Ma' fenek ieħor. U dal-fenek l-ieħor taħsbu li jħobbhom il-karrotti? Iva. Ma naraw se jiġri mela. Fi triqtu lejn daru, Fene Griż iltaqa' ma' Fene Kan, fenek ieħor salvaġġ bħalu. Hekk kif rah b'dawk il-karrotti f'idu, Fene Kan ried ikun jaf minn fejn ġaru kien ġab il-karrotti. Fenech Ries ma riedx jgħidlu. Beża' li jekk jikxef is-sigriet tiegħu, Nini, Nini jsib aktar karrotti. Umm. Mela, x'jismu dan il-fenek? Fenech Ann. Fenech Ann. Dak li għadtilkom m'qiegħedx hawnhekk, Fenech Ann. Dan hu, arawh. Ma qiegħedx hawnhekk magħna. Umm, sa nkomplu naraw għalfejn.

Taħsbu li Fenech kan ħa jieħu pjaċir li Fenech Gris ma jridx jaqsam miegħu? Fenech kan ma qatax qalbu baqa jiffittaħ qallu jien naf balqa li tagħmel karrotti ħafna akbar minn dawk li ġbart inti. Tant huma kbar il-karrotti tagħha li b'waħda biss tgħaddi ġimgħa sħiħa. Trid tkun taf fejn tinsab din l-għalqa? X'taħsbu? Ħa jkun irid ikun jaf fejn qiegħda din l-għalqa li tagħmel karrotti kbar ħafna? Kemm qallu li tkun kbira karrotta kemm idum jiekol minnha? Kbira ħafna. Tant kbira li jdum jiekol ġimgħa sħiħa minnha. Ħa naraw fejn il-griż ħa taqalu x'żaqqu għal dawn il-karrotti kbar kbar kbar. Fejn il-griż kellu għajnejh akbar minn żaqqu. Malli sema' bil-karrotti l-kbar, żaqqu bdiet gerger u moħħu beda joħlom u jixxenna għal karrotti fihom daqs qara ħamra. Arawh qed joħlom, qed joħlom bil-karrotti kbar li hemm f'dil-għalqa li qallu biha Fenekan. Hm, ħa jmur tgħid?
Jekk taf fejn jikbru l-karrotti akbar minn dawn, m'għandekx tambija għalqa li tagħmel karrotti żgħar? qallu Fenegris. Hmm, qisu qed jaħseb qed jgħid imma da Fenek għal fejn qed jgħidli b'dil għalqa fejn tagħmel karrotti kbar Mela allura lili x'jagħm bihom il-karrotti tiegħi? Għalfejn qed jgħidli biha?
Iva naf, imma dejjem tajjeb tkun taf fejn tista' ssib aktar karrotti biex ikollok xi tgerrem hux? Tridx infehmek kif tmur sal-għalqa tal-karrotti l-kbar? staqsieh Fenekan. Iva, iva, mela! Għandi ġuħ ta' nagħma u dawn il-karrozzi żgħar wisq ma jservunix. Issa intom taħsbu li vera hemm għalqa illi tagħmel karrotti daqstant kbar? Le. X'taħsbu li qed jipprova jagħmel Fenekan? Qed iħalli hu jieħu l-karrotti Ta' fenek griż. Makakk ukoll li jsu hawn fenek għan hux. Ħa naraw hux vera ħa jibagħtu f'di l-għalqa tal-karrotti l-kbar.
Kollox sew, imma l-ewwel aħjar tħalli l-karrotti ta' jdejk hawn sakemm tmur fejn se ngħidlek, għax inkella ma tkunx tista' ġġorr il-karrotti kollha. Ara, trid taqbad dik it-triq-it-triq-it-trejqa, iddur lejn il-lemin, imbagħad terġa' ddur fuq ix-xellug, wara timxi fuq triq dritta qalb il-ħitan tas-sejjieħ u tasal ħdejn kamra żgħira. Ddur mal-kamra u tara grada sewda. Idħol minn taħtha u ssibhom hemm quddiemek.
Tah naqra istruzzjonijiet hawnhekk ta' kif jasal. Imma tgħid vera teżisti di l-għalqa? Le. Tgħid se jsibha f'Enegris? Le. Qed jikdeb tgħid?
Grazzi ħafna, m'hawnx bħalek sieħbi! Arani sejjer! qallu Fenegris. S'issa emmnu Fenegris? Emmnu għax ħa jitlaq u qed jirringrazzjah talli qallu fejn tinsab l-għalqa tal-karrotti l-kbar. Hekk kif Fenegris dar mal-ewwel kantuniera u ma kienx qed jidher iżjed, il-fenek il-kannella kien pront ħataf il-karrotti ta' sieħbu minn wara l-blata u telaq jiġri bihom lejn il-bejta tiegħu. X'għamel Fenekan mela? L-karrotti tiegħu. Dawk il-karrotti li Fenegris kien għadu kemm qata' u li poġġihom wara blata sa ma mar ifittex l-għalqa tal-karrotti l-kbar,

Aw x'qed jagħmel Fenegris? Qed ifittex qed jipprova jsib il-karrotti tiegħu. Sabhom? Għaliex? Idix taħt il-blata fejn kien ħallihom hu, għax aħna ġiġa nafu illi x'għamel fenekan. Hawnhekk s'issa għadu ma jafx Penegri x'ġara. Taħsbu li ħa jdum biex jinduna x'ġara? Naraw. Mill-banda l-oħra, Penegris mar fejn qallu Fenekan. Imma l-għalqa ma sabiex. Meta qata' qalbu jdur fil-vojt, mar lura biex jiġbor il-karrotti li kien ħalla wara l-blata, imma lanqas il-karrotti ma sab. Mela la għandu l-karrotti tiegħu issa, u wisq inqas il-karrotti l-kbar li qallu bihom fenekan. Spiċċa m'għandu xejn, hux vera? Irrabjat u bil-ġuħ, Fene Gris telaq jiġri lejn l-għalqa biex jilħaq jiġbor ftit karrotti qabel ma jiġborhom sidha. Qabel ma jiġborhom sid l-għalqa biex jeħodhom lejn il-Fitkali da Fene Gris qal, La ma sibtx il-karrotti l-kbar u la l-karrotti li diġà qtajt jiena dalgħodu m'qegħdinx wara l-blata, mela aħjar nerġa' mmur fl-għalqa tiegħi biex b'hekk jiena niġbor ftit ieħor karrotti qabel ma jiġi sid l-għalqa biex jaqla' l-karr jaqta' l-karrotti u joħodhom il-pitkali. X'taħsbu, se jsibhom hemm il-karrotti fl-għalqa tiegħu? Hemmhekk ħa jkunu? Umm, ejja ħa naraw daqsxejn, hux ħa jsib l-għalqa tiegħu mimlija bil-karrotti almenu, forsi jirnexxielu jieħu xi ħaġa. Din id-darba, u hu sejjer lura lejn il-bejta tiegħu, ma waqaf ikellem lil ħadd. Ma riedx li xi ħadd isir jaf bis-sigriet tiegħu. Hm, għalfejn qagħad attent u ħa ta' ħarsa madwaru? Ried li xi ħadd jarah u jara fejn hu sejjer? Le. Għaliex? Rrid li xi ħadd ikun jaf fejn qiegħda dil-għalqa tiegħu? Le, rrid iżomm għalih Fenegris. Kif taħsbu li qed iħossu bħalissa Fenegris? Imxorra.
Għaliex? Iva, probabbilment għajjien għax fl-ewwel għatqala l-karrotti għalih. Imbagħad mar ifittex l-għalqa tal-karrotti l-kbar, ġifieri jista' jkun li huwa għajjien. Però taħsbu li huwa ferħan bħalissa?
Le.
Taħsbu li huwa mdejjaq? Sepuha xi ftit hux. U xi naqra rrabjat naħseb ukoll. Taħsbu li rah xi ħadd jasal fejn l-għalqa tiegħu? Iva.
Min taħsbu li rah? Pelekan.
Nekan. Fenegris qagħad attent qal li qagħad attent biex ħadd ma jara fejn hu sejjer. Imma fil-verità kien hemm xi ħadd ta' salih. Araw, fenekan hemmhekk hija ta' salih. Mela issa dil-għalqa tal-karrotti. Min iktar jaf biha apparti Fenegris? Fenekan. Kien tard wisq. Fenekan kien għadlu għassa bla ma seta' jarah. Issa kien jaf fejn kienet l-għalqa tal-karrotti. Tgħid darb'oħra min se jimla żaqqu bil-karrotti? Fenekan. Issa, min jasal hemmhekk l-ewwel naħseb jiena? Arawh Fenegris hawnhekk kemm hu nkwetat. Għax issa jaf illi hemm Fenekan ukoll iħobb il-karrotti u wkoll jaf biha di l-għalqa. X'taħsbu illi aħjar qasam miegħu mal-ewwel mill-karrotti tiegħu? Hekk naħseb jien ukoll. Naħseb aħjar iddeċieda li jaqsam miegħu milli issa qegħdin f'kompetizzjoni bejniethom min jaħtaf l-iżjed. Għoġobkom dan il-ktieb? Iva.
Tajjeb.
Aħna tafu se nagħmlu llum? Le.
Minħabba li kellna din l-istorja tal-fedek u tal-karrotti, aħna llum ħanamlu il-karrotta. Tajjeb, mela. Ħa ngħidilkom daqsxejn l-ewwel x'għandkom bżonn. Iżżommilhom ftit ħalli jkunu jistgħu jarawha sa dan it-tant. Odrijan tiġbor li ftit. Tajjeb, mela. L-ewwel li rridu nagħmlu huwa kown idealment ikolkom kartonċin oranġjo. Issa, jekk bħalissa ma tistgħux tixtru kartonċin oranġjo jibżax tistgħu tużaw Xi kartun minn tal-kaxxi taċ-ċereali. Wara illi taqtgħu qisu din il-forma, kwart ta' ċirku qisu bejn wieħed u ieħor, mela għaldaqstant ikollna bżonn imqass u forsi l-għajnuna ta' xi ħadd biex inkunu nistgħu naqtgħu kwart minn ċirku sħiħ. Naraw illi meta tingħalaq f'din flimkien tifforma kown, bħalma għandna hawnhekk. Xħin taraw illi tajba, erġgħu iftħuha u pinġuha oranġjo jekk m'għandkomx kartonċina oranġjo. Tajjeb? Biex nirranġaw mod ieħor. Tistgħu tużaw kuluri, tistgħu tużaw xi żebgħa biex b'hekk intom ikollkom karrotta oranġjo wkoll. Wara li tkunu pinġejtuha kollha, intom tistgħu tagħlquha flimkien. Jien hawnhekk użajt double sided tape biex inkun nista' nagħlaq il-cone tiegħi, il-karrotta flimkien biex tifforma l-karrotta. Iżda nistgħu nużaw ukoll jew kollha jew inkella staples, tajjeb ukoll ma tagħmilx differenza x'nużaw, hekk forsi hija l-iktar soluzzjoni faċli illi nagħlqu il-cone flimkien permezz ta' staple. Tajjeb. Nistgħu nagħmlu xi naqa' tejp ukoll biex inżommuh magħluq. Issa, ħanaddu hekk il-kown għamilnieh, lestejnieh, tistgħu tagħmluh ta' liema daqs tridu. Jien hawnhekk iddeċidejt li nagħmel naqra ta' karrottu naqra ikbar din id-darba. Mela hemmhekk lestejnieh. Issa biex inkunu nistgħu nagħmlu dan il-ħaxix fuq, Ħa niġu bżonn jew karta ħadra bħal din, jew inkella tistgħu tużaw xi streamer bħal dan li nużaw fil-parties, tajjeb, nistgħu nużaw minnu, pero kif għedtilkom, jekk intkom minn dawn m'għandkomx karti ħodor jew inkella streamer minn dan, tistgħu taqbdu karta bajda. Issa jien hawnhekk diġà qtajt strixxa, b'għadd karta u mit-tul tagħha. Tgħid Trisha, Il-wisa' tagħha tistgħu tagħmluh wisa' kemm tridu, ma tagħmilx daqshekk differenza għax ġa ħa jiġi l-ħaxix hawnhekk. Permezz ta' mqas ħa naqtgħu linji rqaq hekk. M'għandkomx għaġla, bil-mod, u taqtgħu ta' parsi l-ħaxix. Iżda ħa nagħmlu l-frenza. Tajjeb, u da ħa jiġi l-ħaxix mad-dawra tagħna. Meta llestu d-dawra kollha, permezz ta' xi kollha milli għandkom, ħa naqbdu l-ħaxix li nkunu qtajna u man-naħa ta' ġewwa ħa nwaħħlu l-ħaxix mad-dawra kollha tal-kown u b'hekk inkunu għamilna l-ħaxix fuq in-naħa ta' ġewwa. Issa, jien hawnhekk għamilt ħaxix aħdar tiela' 'l fuq. Hemm min jista' jaqta' weraq, flok tagħmlu hekk tistgħu tagħmlu weraq u twaħħlu forom ta' weraq differenti. Aħna għażilna illi dawn ħa ndendluhom għaldaqstant u żgħid xlief irqiq biex b'hekk aħna nkunu nistgħu indendluhom u nkunu nistgħu nimlewhom biex irridu. Tajjeb, għoġbitkom il-kraft tal-lum? Iva. Mhix diffiċli, hux? Wara li nlestuh kollu, Inkunu waħħalna l-ħaxix ħa naqbdu marker oranġja u ħa nagħmlu linji irqaq biex ta' parsi hemm dawk il-linji li li normalment insibu fuq il-karrotta biex b'hekk ikun jidher iktar realistiku u jkun jidher iktar qisu karrotta ta' veru. Tix tersana iktar viċin Adrian ħa torihilhom. Ersaq ftit viċin. Le qum bil-wieqfa qum bil-wieqfa. Hekk orihilhom ftit tajjeb. Għolli ftit 'il fuq. Tajjeb hekk qed norwulhom tajjeb, niżel ftit l-isfel. Hekk tajjeb ħafna. U hekk għamilna l-karrotta. U jidkom istedinkom tagħmlu l-karrotta magħna. Mela, qabel ma nħallukom, ħanamlu din tas-soltu, imbagħad għandi sorpriża ċkejkna, erġa' poġġi bil-qeda Adrian mela. Ħanalqu bħas-soltu aħna sadattant, imbagħad stennew is-sorpriża. Tlieta, tnejn, wieħed, il-qari tal-ġen. Grazzi dejjem il-Kunsill Lokali ta' Ħal Safi u l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Nistennewkom terġgħu tkunu magħna darb'oħra għal ktieb ieħor u għal storja oħra. Issa, is-sorpriża. Ngħidulhom jagħlqu għajnejhom tajt? Għalqu għajnejkom mela. Nitfu għajnejkom. U bekk tistgħu tużawh biex impoġġu il-bajt tal-għajt fih issa li lejt magħna. U bekk nawgurawkom ukoll lejt it-tajjeb. Saħħa!